Битин салгыытабыт маарын этэн аһарбыппыт курдук алтыны сүрбэһүс күнүгэр Саха сиригэр күндү тааһы кырылаачылар идэлээх күннэрин бэлэтээбиппит. Ол иитинэн бу күннэргэ үөрэх кыһаларын иккирларыгар күрэх булан ааста, бу туһунан биһиэхэ кэпсии кэллилэр. Саха сирин бастыҥ киэргэлэ күрэх дьүүллүүр сүбэ председателин солбуйааччы Андрей Захаров, Уонна Петр Романов аатынан ойуулуур-дьүһүннүүр кыһа уһуйааччыта Александра Неустроева, итиэннэ сахалыы тыыннаах Бастыҥ киэргэл номинация кыайыылааҕа Валерий Стручков үтүө ассырданна. Үтүө ассырданна.
Кыайыылаахтары истиҥник биһиги эҕэрдэлиибит уонна дьэ хайдах буолан ааста кылгастык кэпсээри. Онтон бу дьиҥинэн сыл ахсын юбилейдэр күннэри анаан ыытыллар күрэх буолар. Быйылгы күрэх уратыта диэн оттон бу үөрэх заведениеларын студеннарын кардыгар кинилэр үлэлэрин кардыгар көрдүбүт. Уонна оттон бу студенттар оттон кэлэр сайдыбыт бэлиэтэ буоллаайы. Онон кинилэр хадда үөрэнэр үллээн хамса дьалларын уһуйааччылар кинилэри хайа хайысханан иитэн үөрэтэ тиһэллэрин көрдөрөр выставка болар. Барыта 33 кыттааччылаах аҕыс номинациянан бес үөрэх кыһатыттан студенттар үлэлэрэ кытынна.
Валера Тобу баарыңыттан биһи көрөөччүлэр битиэр эттибит. Олус интириэһини манна киэргэл баар диэн. Дьэ, бу киэргэли көрүөхтэрэ. Пелагея кэтэрдэн көрүөхпүт. Билигин маннык кэпсии турара. Аха. Бу буола маннык буолааччы. Илин кэбиһэрэ туспа, бастыҥата туспа. Маннык эдэһэпкэ кэтиллэри маннык. Инник кэтэҕэ.
Инник кэтэҕэ.
Ити буллана уа хаттис хонахса суетаҕа бастыҥа былыргы хахалы онна ити оҥорон бал булана картынаттан албыту Носов. Носов Михаил Михайлович Уонна ты барыта илии үлэтинэ балта бэм тикпитим дипломна үлэ э наһаа чү бу толкуй хантан кэлбитэй
бу толкуй былаана тын биһиги былаана үөрөхпит осанан ювелирдары художниктары үөрэтен иитен тахарабыт оны бу битehик сылларга ити университет история кафедратын үлэлэһэбит Александра Прокопьевабын уонна балаана ол үлэлэһэммит балаана бу былыргыны сөргүтэргэ диэн сыаллаах соруктаах үлэни оҥорон таһардыбыт носов носов художник уруһуйунан бу валера э, бээтэс киистаан бээтиттэн эмиэ бээтин көрүүтүн эбэн э, аата тымтык саас диэн эдэр кыыс оҕоҕо ананар уон уон бэстээх уон түөртээх наһаа үчүгэй оҕо катар кыыс оҕо катар оччотугар маны кэнники маны туһананнар маннык оҥорон хаалыахтарын хөбөбүт диэ бу аныгытытан аныгытытан онно уопсанан бииринэрэ диэн бу би төрүттэрбит былыр былыргыттан оҥорон кэлбиттэн ону сөхсүтэн ону

гравировканы туттандар лазерник тугу тутту аныгылыт технология туттан оҕолбут онтон бу институт культура и искусство үлэтэ уонна была бу мужская атрибутика барда хамса баар көргө курдук қар шыкыта бар Ити былыр-былыргаттан биһи бүгөлөрбүт характарын солнцезащитный очки диэн аатырар дигинэ. Уонна боллаан ити хамса туга чокуур ити хататтаах уонна уоту былыр уоту охсор ити чокуур тааһынан хатакка охсоннор уоту ылар туохтара. Онон мужской атрибутика. Эмиэ син бар бейс туребду көрдөрөр боллаа дии. Ата Валерий Дебян тускунан билиннер эрэ. Кимтен кинна хамтан ханна Мулана Наахаҥлас Тохтүүр нэһилиэгиттэн төрүттаахпын. Бииргэ төрөөбүт алтабыт, иккис оҕобун. Тобу бэм уруккуттан уруйдуубун, талаан буолан били эрдэттэн бэйэбин хайаан туохха Дьокуускайдаах куорат художественнай училищеҕа киирбитим. Онно үөрэнэ. Онно бэйэм били

Быйыл эмиэ археологическай раскопкаҕа мас саһдьыбыта биир буолбут Христофор. Онно быйыл эмиэ саҥа эмиэ сахалыы былыргы тугу үөрэтэммит эмиэ оҥоһуктары оҥорон таһаарыахтаахпыт былааммытыгар бааллар. Оннуттан бу үлэҕэ былаана икки руководитель икки руководитель Людмила Евдокимовна Федорова үлэлэспитэ. Уонна уонна былаана биһи былаана отделениебыт декоративно-прикладное отделение. Онно салаятчыбыт Нургустан Владимировна Филиппова эмиэ бары көмөлөөн бары директорбит эмиэ аха бары бииргэ түмсэн оҥорорбут бу тыасырдыкарын биһэ кылдьыттаабыкытыгар махтанабыт эһиэхэ айар тутар үлэҕитигэр үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри баҕарабыт күндү көрөөччүлэрбит биһигинниин биир бөҕө буолбуккутугар махтанабыт салгын ыччалыы таһааран эмиэ көрөөрүҥ Уоннаттан хассын хассыыр дэһиттэ чаастан холбонорун. Көрсүөххэ диэри.
Көрсүөххэ диэри. Спасибо.